All right. Mela, grazzi ħafna Michael Fenek tal-li inaqat miħaj eh, għal din l-intervista illi ħankun qed nagħmel miegħek u llum Michael Fenek jgħat magħna eh, hawnhekk għaliex eh, kien l-illustratur ta' l-ktib Getzu li introduċejna fl-aħħar intervista ma' Alfred Buttigieg li kien parteċipi fl-antoloġija tal-Eterotoram Arba u ddiskutejna ma' Alfred fl-aħħar intervista kemm il-novella dik il-qtajra, eh, il-poezija propjament, imma hija storja qasira ngħidu hekk illi miktuba fi stil ta' poeżija u ġiet ippubblikata fl-Antoloġija tal-Letteratura Għarba u b'relazzjoni ma' dik il-qtajra tkellimna fuq Getsu għaliex Getsu huwa simili ħafna ta' u l-karattru prinċipali li huwa Getsu huwa simili ħafna wkoll tal-karattru prinċipali ta' dik il-tajra. U meta nkiteb, jew ħankun iktar preċiż, meta ġie ppubblikat fl-1982 Getsu, ġie ppubblikat b'illustrazzjonijiet sbieħ ħafna u interessanti ħafna, ġifieri kważi kull żewġ paġni għandek xi illustrazzjoni u l-illustrazzjonijiet huma jagħtu atmosfera, ikomplu jagħtu atmosfera tajba ħafna l ktieb U dak kif konna tnajdu l-aħħar darba huwa ktieb illi eh, baqa jisu fil-kexxun għal ħafna żmien, eh, ma tkellimniex fuqu, ma eh, ma tantx mexa dal-ktieb u issa jisu qed nerġaw nirxuxtawh. Michael, inti ma tiġix mid-dinja tal-kitba, tiġi mid-dinja tal-arti, naf li tagħmel eh, qed tagħmel xi teatru wkoll ma' Alfred biex nibdew. L-ewwel eh, l-ewwel ħanidwek l-ewwel sorry, it-tieni ħajja professjonali tiegħi hija teatru. Eżatt.
Tista' tgħidilna ftit fuqek jekk jogħġbok għax forsi ehm, is-segwaċi tagħna ehm, ma tantx eh, eh, huma familjari miegħek. Le, le, jiena minix persuna pubblika xejn. Ehm, Qatt ma nfittx li li nkun pubbliku. Ehm, U xogħli dejjem ikun il- bħala bħala direttur wara l-palk, qatt ma nkun quddiem il-palk. Ehm, Ili naħdem it-teatru iktar minn 40 sena, Jiena bdejt bħala teacher, ġifieri ħadt id-degree, kont teacher, ovvjament kont nagħmel it-teatru. Bħala teatru għamilna ħafna avventuri, ma ħa ngħidlek il-ħajja professjonali fil-qosor ħafna. Minn teacher imxejt fost affarijiet oħra kont manager, il-general manager tat-Teatru Manwel, Imbagħad għamilt żmien bħala training and development li huwa x-xogħol tiegħi professjonali. Imbagħad għamilt il-kumpanija tiegħi u kont noffri management development bħala bħala u llum pensjonat. U naħdem iktar milli kont naħdem meta kont full time. Min-naħa l-oħra mbagħad mil-lat artistiku Iva, l-ikbar area tiegħi ta' ta' kif tgħid, kif nesprimi ruħi artistikament kien it-teatru. Fil-79 konna qed naħdmu l-Lyceum Youth Theatre, dak iż-żmien kien jaħdem f'dak li hu llum l-MITP, il-Belt, l-Università l-Qarima. Imbagħad minn hemmhekk għamilna A Teatru u A Teatru għamel erba' ħames snin tajbin ħafna fejn kien itella' l-iktar xogħlijiet avant-garde, politikament kommessi ħafna, konna nikkummentaw eżatt fuq l-affarijiet li qed jiġru jien naf meta qatlu Nardu Debono ftit wara, litteralment ftit wara, tellajna Accidental Death of an Anarchist ta' Dario Fo li bażikament hija eżatt l-istess. U konna ntellgħu ħafna xogħlijiet li huma politikament espliċiti ħafna. U bu, per eżempju, urwa u bu bil-Malti, adattazzjoni ħielsa ta' Alfred u tiegħi, konna nkunu, it-teatru kien mod ta' kif nesprimu kemm l-arti imma anke kemm our social commitment. Jien imbagħad fil-2001 bdejt nagħmel il-Festival tas-Satira Bla Condition li għadu jsir sal-lum. Illum sar iktar spettaklu fih ħafna satira imma wkoll żied l-element ta' umoriżmu u ta' spettaklu. Beda ħafna iktar bħala satira Fil-fatt fit-2001 l-ewwel tema kienet Malta qed tipprova tidħol fl-Ewropa u kull darba ma jirnexxilhiex. Anyway, u insomma, jiġifieri basically hekk. In the meantime, ukoll kont inħobb l-arti viżiva. Għamilt masters in curating contemporary art minn Central Saint Martins, Londra, U u ent u ħdimt u mmenterjajt numru ta' artisti żgħażagħ Maltin em, f- f- fix-xogħol tagħhom ta' ta' art- ta' artisti viżivi. Dak huwa isu ftit il-background tiegħi. U
fi żmien li Alfred iltaqa' miegħek u qallek tista' tagħmel l-illustrazzjonijiet ta' Getsu kif kienet l-istorja, kif żviluppat, tista' tgħidilna l-istorja l-istorja. Ma kienet jekk, jiena u Alfred immorru lura sal-primarja, ġifieri jekk illum it-tnejn li aħna għandna 66 sena, qed nitkellmu ħbiberija ta' 60 sena. Li ġifieri bqajna nżommu, insostnu għadna sal-lum reliġjożament nhar ta' Sibt niltaqgħu u nieħdu fl-ixkun inbid. Jiġifieri aħna l-ħin kollu niddiskutu u nitkellmu fuq affarijiet. Meta kont iżgħar konna ħafna iktar idealisti, konna nitkellmu fuq il-meaning of life u l-eżistenzjaliżmu u Alla u mhux u għalfejn qegħdin hawnhekk u ta' żgħażagħ mimlijin bil-ħeġġa, forsi llum ikkalmajna ftit. U Gezzu u dik il-qtajra u hekk huma riflessjoni ħafna, mhux qed ngħid biss tad-diskussjonijiet ovvjament, imma ovvjament tal-awtur. Illi ġifieri jekk m'għandu xejn Alfred, jien illi qed kif qed ngħidlek jiġifieri naqrah sew, huwa bniedem li huwa ta' saqqu f'ommu Jtik eżatt dak li jħoss, ma jdurx mal-lewża u huwa artistiku issimu, jiġifieri kull, jiġifieri kemm dik il-qrajra u kemm Gezzu u kemm ovvjament it-teatru tiegħu kollha għandhom jużaw dik dak l-artifiċju li qed jgħid ħaġa permezz ta' oħra. Okej, ġifieri Goetz huwa teżi eżistenzjalista totali. Fil-verità, tajjeb, ma nafx jekk tafx, hemm teżi fuq Goetz u l-eżistenzjaliżmu ta' Elaine Caruana, kienet saret fit-2010, kont, u jien kont it-tutor tagħha. Jiġifieri meta konna qed nitqavja, dak iż-żmien ukoll tajjeb li kont li forsi nsemmi, jiġifieri mhux għax jien xi proud ħafna, imma kont naħdem ħafna bil-water colours, illustrations u affarijiet hekk, kont nagħmel posters u hekk. Imbagħad ma bqajtx. U jiġifieri kienet biex ngħidlek kważi a natural riżalt tal-ħbiberija tagħna u tal u tal jien naf tal kif naqbad inpoġġiha tat-talenti differenti tagħna illi nikkollaboraw ħafna hekk. Per eżempju, anka f'dik il-qtajra jien komplejt naħdem xi illustrations għaliha li kienu differenti ħafna mill-istil li mbagħad Freddie mar għalih li kien totalment naif, tiegħi kienu ħafna iktar ishom Ralph Steadman hekk, goffi bit-tiċpis u hekk. Imma kont indum u Alfred huwa bniedem li jagħmel l-affarijiet hekk, hekk iridu jsiru, issa trid issir u mexxa ġifieri. Fl-illustrazzjonijiet ta' Getzu, naturalment jekk tarahom b'għajnejk tal-lum, il-kwalità hija batuta ħafna, jiġifieri, imma t-teknoloġija ma kinitx hemm, kieku llum għandi t-teknoloġija li dak iż-żmien kelli din it-teknoloġija tal-lum, kieku kienet tkun ħafna aħjar fis-sens il-line drawings kienu joħorġu aħjar dawk it-two-tone printing ħareġ ħafna grease kienu jkunu ħafna iktar x'ismu. Eh, li nista' ngħid fuq l-illustrazzjoni tiegħi hija illi iktar milli purament illustrazzjoni kienet interpretazzjoni Pereżempju, jekk qed tara l-istampa tal-Beraut Jaqbeż, jien poġġejtu ġo film strip li bażikament biex nuri kemm hu fast illi inti f'sekonda dan mexa ħafna waqt li film strip kieku kien irid ħafna iktar Ġiri, kon nuża dawn il-ħafna hekk, mela gezzu mitluf tara stampa kollha mimlija sinjali tat-toroq u qed iħares hemmhekk. Ġiri kollha kien hemm dak il-ċismu. Fl-aħħar l-aħħar illustrazzjoni hija gezzu litteralment qed jisfaxxa li allura li użajt hija użajt inks fuq karta mxarrba u din il-linka allura tinfirex u gezzu m'għandux linji, linka qed tisfuma bħalma kien qed jisfuma hu. Jiġifieri kienu interpretazzjonijiet artistiċi ta' dak iż-żmien li bażikament naħseb il-vantaġġ li ukoll li kellna hija li konna nidħlu għalihom l-affarijiet hekk bir-ras u konna kellna ċertu ngħidu hekk kuraġġ artistiku.
U x'differenza tara ma' dik il-qtajra allura bħala karattru? Inti stess qed tgħid li l-illustrazzjonijiet ta' dik il-qtajra huma iktar iktar goffi, ngħidu hekk. U din hija wkoll U din hija wkoll l-istess differenza li kien għamel Alfred fl-intervista li għamilt miegħu. Illi hu wkoll beda jgħid illi eħe dik il-qtajra il-karattru ta' dik il-qtajra huwa iktar goff minn Getsu li huwa iktar umli qalbu tajba u
Bla dubju, bla dubju. Iktar mill-kelma goff, f'dik il-qtajra hemm element ta' naïvety kbira li u again, kultant in-naïvety tista' tfisser ukoll li tkun goff fis-sens illi ma toqgħodx taħsibhom. Li għamel sabiħ ħafna fl-ewwel edizzjoni ta' dik il-qtajra kien illi peress illi għamel kollox handwritten u anke mpinġi minnu stess, allura kien hemm ċerta kontinwità stilistika u estetika. U u in-naïvity ħadet meaning ieħor hemmhekk minħabba l-fatt illi ġejja mill-awtur stess u u qed takkumpanja l-kitba stess. Allura kienet quite quite interesting jiġifieri.
U staħseb inti bl-iżvilupp tal-karattri bej Getzu u dik il-qtajra. Isu qabża kbira bejn iż-żewġ karattri imma xorta għandhom xi affarijiet li huma komuni għal xulxin bħal eżempju tnejn li huma karattri vulnerabbli ħafna għax dawn huma karattri żgħar f'ċirkustanzi diffiċli, ovvjament naturali, f'termini naturali, għaliex jistgħu jiġru ħafna avvenimenti differenti li jistgħu jkunu ta' dannu, eċċetera. Ġifieri, x'taħseb fuq daw il-karattri u fuq l-iżvilupp, fuq l-iż... Għax jisu Alfred bena karattru, bena Getzu, un bat żviluppa karattru ieħor, imma dawn iż-żewġ karattri għandhom ħafna similaritajiet għalkemm differenti wkoll. Eħe, eħe, jien naqrom fid-dawl tal-filosofija li tibbek jom, illi it-tnejn huma kemm għandhom mill-element ta' filosofija stoika, l-istoiċiżmu illi speċi nibqa' determinat u nibqa' anke element pożittiv ukoll. U parallel magħha l-filosofija eżistenzjalista li wkoll tgħidlek isma' inti qiegħed hawn you make your own meaning, there isn't a meaning ready for you, taf kif m'hemmx xi ħaġa lesta jew xi ħaġa li inti trid tiskopri, inti trid tikkrea is-sens tiegħek fl-univers. L-univers bla sens. L-univers la jafek, la jħobbok, lanqas jobgħodok. Int qiegħed hemm, imdendel, imma inti trid tagħmlu imbagħad u l-valur tiegħek ta' ħajtek u tal-eżistenza as opposed to l-essenza tiegħek, Sartre, kienet illi l-effort li tagħmel. Ġifieri inti inti għax tagħmel effort. U naħseb illi ż-żewġ karattri kemm speċjalment Ghezzu, fl-opinjoni tiegħi Ghezzu huwa fuq livell totalment ogħla minn dik il-qtajra. Tajra huwa a very emotional thing, ifakkarna ħafna f'Ted Hughes, fil-bidu ta' Ted Hughes, ek, very emotional u jisħet u kollox. Waqt li Getz huwa ħafna iktar tranquil, huwa ħafna iktar kalm, jagħmel jagħmel ħsibijiet jevalwhom u jistudjhom. Jiġifieri Getz huwa very kumpless ħafna. Waqt li dik il-qtajra huwa pretty linear dan.
Dak iż-żmien meta rajt il-Getz u x'influwenzi u x'letteratura taħseb li kienu influwenti għalik? Għaliex qed nistaqsi din mistoqsija għaliex Alfred għalli li ma kienx jaqra bil-Malti, għax ma kienx ma kienx jogħġbuh l-affarijiet li kienu joħorġu bil-Malti. U Getsu huwa xogħol ħanajtek filosofiku U rari għanna, rari kolna xogħol filosofiku fil-letteratura Maltija. Ġifri, interessat ukoll nkun naf. X'kienu l-influenzi tagħkom dak iż-żmien, speċjalment l-influenzi letterarji. Issa inti peress l-illustratur, nassumi li wkoll għandek iktar influenzi artistiċi. Ma nistaq inkun naf. Iva, iva u le, fis-sens naħseb illi kemm jienu kemm Alfred konna naqraw ħafna u nitkellmu ħafna. Jien ħan nitkellem għalija, jiena ċertament kont naqra ħafna. Eh, it-teatru meta kont żgħar kont naqrah, meta skoprejt l-assurd u mbagħad bdejt naqra l-eżistenzjalisti u kont għadni żgħir ħafna, jien tlift il-missieri ta' erba' ta' tlettax-il sena u ovvjament laqtitni u bidlitni ħafna u kont naqra ħafna dawn il dan it-tip ta' xogħlijiet. Imbagħad meta skoprejna kemm jien u kemm Alfred it-teatru tal-assurd minn pinter illi l-assurd huwa isu moħbi u threatening imma minn taħt. U nis fejn l-assurd huwa ħafna iktar in your face bħal Beckett u bħal Ionesco u dawk l-assurdisti Franċiżi. Konna naqraw ħafna, konna naraw ħafna permezz tal-ICU New Theatre huwa teatru, dawn kienu jitilgħu regolari, niftakar Peter Busuttil tella' Arabal, jien intella' Beckett, Freddy tella' Beckett, ġifieri konna konna mhux biss naqrawhom bħala eżerċizzju, kważi ngħidlek konna nipprattikawh. Mill-lat artistiku, definittivament, imma again konna ġenwini ħafna u allura konna nemmnu ħafna dak li qed ngħidu din l-idea tal-assurd u tal-pożizzjoni tagħna vizavi l-affarijiet ta' madwarna. L-insanitarija wkoll jien kont iktar ukoll kif tgħid, kont nagħmel, kont nagħżel xogħlijiet politikament impenjati ħafna, bħal pereżempju min naf il-Marasad ta' Peter Weiss li għandek din il-ġlieda bejn mara li huwa s-simbolu tal l-ideali komunista, komunali u sad li huwa s-simbolu tal-ideal individwalista u dawn għandhom din id-diskussjoni b'mod teatrali u viżiva ħafna waqt din il-play. u Burwa li hija dwar l-abbuż tal-poter. Ġifieri kienu kollha hekk u kienu jitilgħu fi żmien qed nitkellmu issa 80s, jiġifieri kienu jitilgħu fi żmien fejn verament konna nħossu li għandna bżonn li dawn il-kliem, dawn l-affarijiet jingħaddu pubblikament.
It-tieni l-impressjoni. Jena minix persuna illi nifhem fit-teatru, xina persuna li ġi mill-letteratura u mill-kodba u eh, daw l-affarijiet. U Alfred, għal-kem jien nafu permess tal-kodba naf li Alfred jikteb drammi u kollu jipproduċi teatru. Imma qed tini l-impressjoni illi fis-snin 80 kien hemm iktar affarijiet interessanti fit-teatru milli fil-letteratura. Jisu fil-letteratura Maltija fis-snin 80 ma kienx hemm dik il-grinta politika ribelluża, iva. ma kienx hemm dik. Kien hemm forsi nies bħal Dorin Mikallef li qed jagħmlu xi ħaġa differenti u kienet importanti u sinifikanti ħafna. Ma, ma naħsibx li kien hemm dak il dak in-nhar ħa ngħidu hekk ta' xi ta' xi ta' xi moviment letterarju li huwa involut ħafna politikament, qisu huwa qed ittini l-impressjoni li fit-teatru kien hemm iktar involviment politiku. Naħseb li vera, ta, naħseb li vera. Ovvjament biased għax jien kont hemm allura nippuxxa dik l-aġenda li kemm konna speċi kif tgħid, kemm konna Intu għidt u konna apforit aħna. Imma vera, ma kienx hemm xi affarijiet kbar, u jiġifieri wara l-moviment qawwi letterarju naħseb u s-sixties u hekk fejn kien hemm dak ix-shock effect ukoll, l-affarijiet il-ġodda fit-teatru kienu jsiru, għax imbagħad kien hemm, u kien hemm numru ta' gruppi, jiġifieri kien hemm, naf it-Teatru Henry Dogg, pereżempju, ta' Mario Vella, li kien iħobb itella' ħafna l-Brecht, jien kont inħobb ħafna l-Brecht, jien għadni sal-lum ġifieri nsegwi, jien għandi t-tifel jaħdem Berlin, immur nara x-xogħlijiet ta' Brecht on a regular basis u kif japdejtjawhom u kollox. Jiġifieri nerġa' mmur lura għal, iwa, naħseb illi fit-tmeninijiet definittivament kien hemm ħafna friskezza fil-produzzjoni teatrali u kien hemm erba' affarijiet tajbin ħafna. Pereżempju, jien kont tellajt l-opra ta' Tliet Ħabbiet ta' Bertolt Brecht. Kien hemm ħafna affarijiet hekk bħal dawn, jiġifieri. Minnaħa
minnaħa minnaħa tal-arti imma mbagħad kemm kemm kemm inti involut u kemm kienet involuta politikament mbagħad ix-xena artistika għax anke fuq dak il-qasam forsi jien ma tantx informat tgħidilna. Bħala visual bħala visual arts l-arti viżiva l-arti plastika. Eżatt. m'iniex espert u m'iniex se nikklejmja, però m'għandix impressjoni li kien hemm xi affarijiet kif tgħid ħafna. Kien hemm ta' u ma nafx bħal l-ismijiet qed jaħarbuli bħalissa, ma kien hemm xi affarijiet interessanti. Forsi anke ftit iktar tard nies bħal Vince Briffa, Austin Camilleri, kollha għamlu xogħlijiet politikament kif tgħid li qed jikkummentaw politikament x'ismu madoff l-artist jillustra l-kotba tal-Merlin.
Portelli. Portelli bravissimu u għamel xogħlijiet b'dak il-umoriżmu u Portelli. Bellezza u bravissimu ġuri, eħe kien hemm id-dati nitfixkilhom ngħidlek il-verità, m'iniex dak l-espert li nista' ngħidlek hekk. Però ċertament żgur illi qed ngħidu fl-aħħar tas-sebgħinijiet u sa 86, 87 kien hemm perjodu biss biss nista' ngħidlek illi ara bejn l-82 u l-84 A Teatru tella' 24 produzzjoni differenti f'sentejn, jiġifieri average ta' waħda fix-xahar. waħda wara l-oħra. Issa aħna konna nagħmlu small scale productions, konna naħdmu ġo Tinie, ġo waħda minn dawk l-istores tal-ammunition hemmhekk li kien hemm dak iż-żmien. Kellna żewġt ikmamar ħdejn xulxin, waħda minnija t-teatru u l-oħra minnija l-backstage. Kollox għamilna aħna. niftakarni litteralment jiġifieri nibni il-konsol tad-dawl bnejnieh aħna, nixtri l-biċċiet u nwaħħalhom flimkien. Iddubbajna ftit dwal mill-kultura dak iż-żmien, dendinnihom, xtrajna ftit seats meta li din sinema waqqa' mhux li din hawn l-embassy il-belt kien biddel u xtrajna ftit seats lira l-wieħed niftakar dak iż-żmien u ħadnihom hemmhekk. Kienet kien żmien differenti kien żmien sabiħ kien żmien differenti ħadd ma kien jitħallas noħorġu l-flus minn butna konna imma konna vera hekk committed ħafna U konna neħdu ħafna pjaċir flimkien ukoll, jiġifieri kienet ukoll kienet komunità. U Tinie kien ukoll ftakar li kienet isu villaġġ artistiku kif suppost. U allura kien ikun hemm dan il-cross fertilization bejnietna, jiġifieri niftakar nies bħal Toni Sant, Manuel Mifsud, kollha qegħdin f'postijiet differenti u kollha mmorru għand xulxin. Waħda mix-xogħlijiet ta' Peter Busuttil kienet hu u Toni Sant flimkien tellgħu biċċa xogħol teatrali. Jiġifieri kien hemm dan il-cross over bejniethom, din hija ħaġa li llum nimmissjawha mmens, llum nimmissjawha ħafna. u kull attentat li qed isir tant tant qed isir tru uffiċjali li jeqred ħafna dik il-rebel spirit u naħseb dik dik l-iktar ħaġa li nimmissja jien illum.
Fil-fatt hekk kont saqsik, taħseb illi l-fatt illi Il-gvern jipprova jibburokratizza l-arti u daw l-inizjattivi. Eżempju di tal-Arts Village ilna nisimaw biha l-gvern għamil Arts Village jina li nismaħħa di ħajti kollha li ħajam l-Arts Village il-gvern. U qatt ma ssir. Ma jena bħalek niftakar eżempju l-garaxxiet tal-Marsa, mhux fuq l-iskala. għaliex il-Marsa kienet iktar ristretta għal gruppi tal-mużika biss. Forsi Tinja Point kien hemm iktar diversità. Imma daw il-postijiet kienu jaħdmu għaliex sempliċiment kien hemm l-aċċess għal għall-ispazju. Ġifiri, ek biss kull ma ġifiri, la kienem burokrazija, la kienem cultural manager, u cultural officer, u cultural director, ġifiri, ma kienem xejn minn daw l-affarijiet, u ġas kienem l-spazju, u xorħat kien jaħdem, kien kienet taħdem l-ekosistema, b'ximot. Waħda mill-problemi l-kbar li għaw tal-funding u koll, jadin li inti tispiċċa tamel bicċa xogħol biex tilħaq, biex tittikkja l-kaxex kollha li għandu bżonn l-Arts Council biex forsi tieħu xi ħaġa li ma tagħmilx sens, li ma tagħmilx sens, mill-lat artistiku ma tagħmilx sens, għax inti tispiċċa tiddirezzjona lilek innifsek, kważi tiċċensura lilek innifsek biex tiffittja ġo dak li qed tissejħlu int l-uffiċjaliżmu, il-burokriżmu, burokratizija kollha.
Taħseb illi qed taffettwa eh, l-arti in ġenerali Maltija kif inhi, ġifieri dan il- dan il-ħolqien ta' entitajiet pubbliċi illi qed iqasmu l-flus fl-industrija tal-arti dil-burokrazija kollha. Taħseb illi qabel inti kont qed tgħidli li intom kontu tiddobbaw b'xejn, kontu taraw kif ħatamlu u b'xi mod jew ieħor kontu tirranġaw. Illum il-ġurnata għandek il-kumpanija tiegħek, tagħmel shows kbar, eċetera, eċetera. Illum il-ġurnata qisna qed noħolqu din il-kultura, daw il-fans, fejn inti tista' tapplika biex ikollok il-fondi, tagħmel proġett u la darba illi ħatiħu l-fondi ħatamlu l-proġett. Ma taħsibx illi jisna. Eh, ħan kimma u jekk ma tħux il-fondi ma tagħmilx il-proġett. U jekk ma tħux il-fondi ma tagħmlux il-proġett, eżatt. Lu dik hija il-periklu hemmhekk illi proġetti tajbin ma jsirux. Issa, ħalli ma nkunx totalment negattiv, għax ma rridx ngħid li l-Arts Council qed jagħmel ħażin li jqassam il-flus assolutament. Le, le, mhux qed ngħidu hekk. Mhux dak il-punt.
Anzi, minħabba numru ta' żviluppi li kien hemm, eh, illum l-artist Malti għandu forsi aċċess għal ehm, żvilupp aħjar, ehm, ikun iktar professjonali, qed jifhem x'qed jiġri barra, possibilment għandu aċċess anke għal barra, qed aħna market żgħir, jiġifieri dejjem ħa nkunu market żgħir, jiġifieri jiġri x'jiġri l-ammont ta' flus li hemm available fis-sens ta' kemm pereżempju jekk jien irrid intella' show, hemm limit ta' kemm ħa nbigħ biljetti u l-istess u r-run tiegħi, dik waħda mill-problemi kbar tat-teatru hu li Ir-runs huma qosra u m'għandekx ċans li tiżviluppa xi ħaġa long term. Imma, u allura hemmhekk imbagħad hija tajba li jkun hemm funding biex ipatti għalihom. Però l-ispirtu, ħa mmur lura, l-ispirtu tal-80s kien ftit differenti wkoll, konna ħafna iktar kif se naqbad ngħidha mingħajr ma ninsa' ma qisni xi missjunarju, altruisti, fis-sens li vera konna naħdmu għax l-idea kienet tajba. All right? U kif għedtlek, jiġifieri jien naħseb kissirt żewġ karozzi nġorr l-affarijiet litteralment, inġorr il-platform fuq minni u tisflonda biha, jiġifieri Konna nagħmluhom dawk l-affarijiet illum tħallas u ġġib it-transport u jġorruha huma.
Kif tara x-xena teatrali tal-lum minn dik ta' dak iż-żmien? Taħseb illi illum it-teatru naqas jew żdied u inti żgur tista' tgħidli għax jgħad mitla sew fih u x'taħseb li huwa l-impatt tal-visual media fuq it-teatru. Taħseb illi il-visual media kellu impatt negattiv fuq it-teatru jew it-teatru llum għadu b'saħħtu daqskemm kien fl-80s? Le, le, le, assolutament, naħseb illi anzi. Żewġ mistoqsijiet. Dawn mistoqsija naħseb illi illum hemm teatru tajjeb ħafna, u producers tajjeb ħafna, u producers ħanidhom hekk imġienen illi jonfqu flus kbar biex itellgħu xogħol tajjeb. Il-kontenut forsi ftit inqas għax naħseb illi għall-ammont ta' investment li hemm biex ittella' xi ħaġa vera tajba, imma mbagħad ittella' kopja ta' xi ħaġa li qed issir il-West End, Ej ngħidu li jiena ma tiffitjax fil-mod kif naħseb jien. U qed isiru dawn, jiġifieri jkunu produzzjonijiet tajbin, imma l-kontenut ikun daqsxejn waħda mhux tal-li mhux kontroversjali, imma mhux bilfors għax mhux kontroversjali, imma xejn ġdid. U jsiru dawn ħafna, jiġifieri. Huma tajbin biex l-udjenza dejjem tħossha tajjeb illi qed tara xi ħaġa li telgħet naf il-West End ħa nerġa' nsemmi imma qed tara Malta komda u titla' fuq livell tajjeb ħafna eh jiġifieri teknikament m'għandna minn xiex niddejqu xejn. Imma imma fejn qed nippuxjaw għal kontenut hemm ta' jiġifieri jiġifieri dik hija parti minnha. Imma ċertament, ħalli nwieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, hemm ħafna teatru tajjeb għaddej, hemm ħafna nies li qed jippruvaw affarijiet differenti, U hemm nies bħal Du, pereżempju, li vera jiksru r-regoli u jippruvaw jagħmlu affarijiet li jiċċalinġjaw. Simon Spiteri, biex inkunu preċiżi, u x'hekk. Pereżempju, pereżempju, eħe, waħda minn hemm numru, hemm numru żgħir imma konsistenti ħafna. U mbagħad hemm il-production houses il-kbar. Jiġifieri eħe, le le qed isir teatru ħafna. Viżwalment anke wkoll, jiġifieri l-arti viżiva għenet ħafna u jew ħadmet tajjeb, influwenzat b'mod tajjeb, jiġifieri llum tara teatru min qed jipproduċi u min qed jiddiriġi jagħti kas ħafna il-viżwal. U eħe, u jkunu maħdumin tajjeb u again illum it-teknoloġija llum id-dwal. Aħna qabel biex tbiddel kulur kont trid toqgħod tbiddel il-ġell litteralment b'idejk. Illum kollox LEDs u super computerized u kollox u tagħmel l-effetti li trid. Jiswew il-flus imma viżwalment saru ħafna isbaħ ix-shows.
Michael, grazzi ħafna, kienet eh, intervista interessanti ħafna. Nispera jkolli l-opportunità li nerġa eh, nintervistak b'relazzjoni ma' xi xogħol ieħor. U grazzi ħafna, eh, miżdejt nsellimlek u aqraw issa il-getsu biex taraw l-istruzzjonijiet ta' Michael Fenech, iva. insomma, fil-ktib ta' Fred Buttigieg. eh, fis-sit tara Martin Grazzi ħafna, eh, Michael u il-ġurnata.